Kuerz éier eng nei Gesetzespropos zum Covid soll deposéiert ginn, fänke Frënn a Bekannten ëmmer erëm un ze froen, ob een da schonn eppes wéisst, ob da schonn een eppes gesot hätt, wat an deen neien Text géif drakommen. Dir kennt dat sécher alleguerten, den Telefon leeft waarm, Facebook Messenger, Twitter, Instagram a sou weider, iwwerall froen d'Leit iech, Wat kënnt da lo, wat geschitt? A well mäin Zougang zu vertraulechem Regierungswëssen, wéi der der jo awer wësst, méi limitéiert ass, wéi meng Kollegen dat vläit mengen, muss ech dann an der Reegel séier zouginn, Datt ech et net weess. Ech weess et net, wat am neien Text wäert stoen, bis d'Chamber en da presentéiert kritt. Mee fir awer net komplett anungslos ze wierken a guer näischt op d'Froe vu menge Frënn ze äntwerte soen ech da meeschtens awer emol zumindest, wat ech denken, wat ech mer erwaarde kéint, wat ech héieren hunn, datt gemaach wäert ginn. Mä ech kann Iech soen, ech lung nach ni esou falsch wéi dës Kéier. Dëst Covid Gesetz huet mech kal erwëscht. No all deenen Diskussiounen iwwert eng Impfflicht, iwwert déi Onsécherheeten déi mat der Omikron Variant verbonne sinn, an d'Wichtegkeet vun deem nei agefouerten 3G op der Aarbechtsplaz, hat ech mer alles erwaart. Mee dach net, datt mer no knapp engem Mount den 3G-System op der Aarbecht nees iwwer Bord werfen, d'Quarantaine komplett ofschafen an och am Fräizäitberäich nach Lockerunge maachen, an dat och nach just virun enger Vakanz, wou de Kontakt dann och nach eemol an d'Luucht geet. Hätt ech op déi nei Mesure misste wetten, hätt ech vill Geld verluer. Ech wäert dem obligatoreschen 3G op der Aarbechtsplaz sécher net nokräischen. Mir Piraten hunn dëse sozial ongerechten a Pay-to-work-System schliisslech vun Ufank un net ënnerstëtzt a fuerderen och weiderhin, datt och de fakultativen 3G op der Aarbechtsplaz muss esou gestalt ginn, datt e Leit mat klengem Portmonni net iwwerproportional belaascht. Mee datt ech de System net gutt fonnt hunn, dat war bekannt. Mee datt och d'Regierung an d'Majoritéitspartei selwer esou séier de Glawen an hire dach esou super Outil verluer hunn, Dat huet mech dann awer iwwerrascht. Op där enger Säit gëtt nach vu sektoriellen Impfpflichte geschwat an op där anerer Säit gëtt alles, ass alles gutt genuch, fir an alle Beruffssecteuren ëmfaassend Lackerungen ze maachen. Do stëmmt dach iergendeppes net. Ech traue mech et bal net ze soen, well de Begrëff an der Tëschenzäit esou oft gefall ass, datt een en net méi héiere kann an d'Potenzial, bal wéi superfétatoire iwwerens, zum Unwort huet. Mee do ass dach eppes komplett inkohärent, léif Kolleeginnen a Kolleegen. Wéi sollen d'Leit mat esou enger Kommunikatioun Vertrauen an d'Regierung a virun allem an d'Mesuren halen? Wéi solle se novollzéie kënnen, firwat wéi eng Mesure da wichteg sinn a sech dann och nach drun halen, wann do wierklech kee roude Fuedem méi ze gesinn ass? Ech sot et scho méi wéi eng Kéier, an dëser Kris ass et essentiel, datt gutt kommunizéiert gëtt, fir datt d'Leit versti wat ee mécht. Well wa kee versteet, firwat dat, wat d'Politik entscheet, wichteg ass fir eist Liewen, ma da wëll sech och keen drun halen. An da riskéiere mer zousätzlech ëmmer méi Demonstranten op der Strooss ze hunn. An dat misst dach wierklech net sinn. Et ass jo net, wéi wann d'Regierung moies géif opstoen an als eenzege Gedanken hätt, wat se dann haut Verrécktes maache kéint, fir d'Leit emol nees e bëssen ze verwirren. Ech menge wierklech net, datt d'Regierung moies opsteet an dat als Zil huet. Ech weess, datt ganz, ganz vill Leit ganz vill Energie an Aarbecht investéieren, fir z'evaluéieren, wéi eng Mesuren zu wéi engem Moment vun der Pandemie déi beschte sinn. Mee wann um Enn awer just widderspréchlech Messagen erauskommen, da muss ee sech net wonneren, wann déi ganz vill Aarbecht, déi een investéiert huet, um Enn keng oder wéineg Ënnerstëtzung fënnt. Amplaz elo hei ze maachen, wéi wann d'Situatioun gutt wär an een dofir Labberunge maache kéint, a gläichzäiteg ze soen, datt awer nach net, datt een awer nach onbedéngt vill impfe misst, well d'Situatioun jo awer nach net gutt ass, sollt d'Regierung einfach éierlech sinn. Se sollt elo einfach éierlech soen, datt hei d'Strategie gewiesselt gëtt. An een, nodeems een d'Kontroll iwwer d'Omikron-Well komplett verluer huet, wéi de Claude Wiseler dat virdrun exposéiert huet, elo op eng Duerchseuchungsstrategie setzt. Dat ass nämlech dat, wat hei an dësem Text steet. A wann een aus dëser Perspektiv kuckt, ass dat Ganzt och direkt manner inkohärent. Well dann kann ee Labberunge maachen, well een d'Ausbreedung vum Virus jo guer net méi komplett stoppe wëll, mee probéiert, datt méiglechst vill Leit eng natierlech Immunitéit entwéckelen. An da kann een och weider d'Wichtegkeet vun der Impfung betounen, well déi hëlleft jo dobäi, datt nach méi Leit nach méi séier protegéiert sinn, an dat ass och wichteg. Fir datt bei deenen héijen Infektiounszölen, déi mer dann automatesch kréien, an déi jo bewosst a Kaf geholl ginn, trotzdem net ze vill Leit stierwen oder de Gesondheetssystem iwwerlaascht gëtt. Duerch d'Seuchungsstrategie, déi mer an de Schoule jo scho méi laang gesinn hunn, kënnt mat dësem Gesetz also elo och fir de Rescht vun der Gesellschaft. Mee ass dat de richtege Wee? Ass dat déi richteg Strategie an dëser Pandemie? Ma ech muss ganz éierlech soen, ech hu meng Zweifel dodrunner. Jo, kee vun eis war virdru schonn an enger Situatioun wéi dëser, an d'Datelag zu Omikron ass nach ëmmer dënn. Dofir ass et schwéier soen, wat hei eng richteg a wat eng falsch Decisioun ass. Mee soll Esou eng Situatioun mat esou vill Onbekannten, elo wierklech de richtege Moment si fir de Strategiewiessel? An och nach grad elo am Februar, wou mer dach erfahrungsgemäss wëssen, datt am Fréijoer d'Zuele gläich souwisou nees wäerte falen, an zwar net well mer manner Tester maachen an doduercher eis Inzidenz elo artificiell méi niddereg gi sinn, Well wa mer eis nämlech d'Zuele vun, a virun allem d'Diminutioun vun der leschter Woch ukucken, dann ass déi quasi, wann een dynamesch Unzuel vun Tester virun, wéi virun zwou Woche gemaach hätt, hätte mer quasi déi dynamesch Inzidenz och d'lescht Woch gehat. Also vun engem Erofkommen aus der Well ze schwätzen, ass meng ech verfréit ze soen. Mir hunn einfach manner getest an dofir manner Fäll fonnt. Well dat ass zumindest, wann een éierlech mat sech selwer ass an déi Zuele ganz objektiv ka kuckt an eng Règle de tri maache kann, déi jiddweree vun eis am Primaire oder wéi dat dann haut heescht am Fondamental geléiert huet. Firwat musse mer also elo, esou kuerz virun deem Punkt, wou d'Situatioun sech souwisou wäert entspanen, Nach e riskant Experiment maachen an iwwerstierzt Labberungen huelen? Wisou musse mer elo mat dësen neie Mesure riskéieren, datt vill méi Leit matenee krank ginn an eist Gesondheetspersonal awer vläit an Usproch huelen, wann et an e bësse méi wéi engem Mount dach ausgestane kéint sinn? A wisou musse mer elo mat dësen iwwerstierzte Labberungen all déi Leit virun de Kapp stoussen, déi am leschte Mount esou staark ënner Drock gesat gi sinn, datt se sech zum Schluss awer impfe gelooss hunn an elo gewuer ginn, datt et guer net néideg gewiescht wär. Wat mengt d'Regierung mat dësem Gesetz an dem domat verbonnene Strategiewiessel ze gewannen? Ech weess et net. Ech gesinn hei just en Text, dee vill Leit, déi frësch geimpft sinn, fir kënne schaffen ze goen, frustréiere wäert. An ech fäerten, datt eng ganz Partie vun hinnen elo och keng zweet Impfung wäert kréie wëllen, wann den 3G op hirer Aarbechtsplaz ewechfält. Esou gesäit d'Planungssécherheet net aus. An ech sot et schonn, ech sot et hei méi wéi eng Kéier, Mir si vum Notze vun der Impfung iwwerzeegt. Ech kann nëmmen den Appell widderhuelen, fir déi Leit, déi nach net geimpft sinn, Loosst Iech impfen! Et ass en neien Impfstoff do. Ech, mir wäerte jo iergendwann elo och héieren, wat de CSMI dann zum neien, zum Novavax gesot huet, wéini et deen dann nach gëtt. Vläit iwwerzeegt dat nach eng Kéier deen een oder deen aneren. Mee ganz éierlech, wa mer mat der Campagne, mat deenen Milliounen un Euro, déi mer u Kommunikatioun ausginn hu fir d'Leit ze iwwerzeegen, se bis elo net iwwerzeegt kruten, se mam Drock vum 3G, op der Schaff respektiv vum 2G a quasi allen anere Beräicher net iwwerzeegt kruten, wéi menge mer dann, datt mer déi Leit elo sech fille loossen, déi sech leschte Mount impfe gelooss hunn, fir elo gewuer ze ginn, datt se nëmmen hätte misste e bësse waarden? An se hätten et awer ouni gepackt. Jo, ech gleewen un d'Impfung. Jo, ech sinn der Meenung, datt jiddweree sech soll impfe loossen, deen et kann. Mee mir däerfen net vergiessen, datt et nach ëmmer e fräie Choix ass. E Choix, deen ech net deele géif, mee e fräie Choix. An déi Leit komme sech mat esou. inkohärenten Mesuren dach liicht veraarscht wier. Ech sot et schonns, mir waren och kee Frënd vun der Idee vun der 3G op der Aarbecht, wann net séchergestallt ass, datt de Patron oder den Employé net finanziell zur Laascht kommen. Mee wann d'Regierung an d'Majoritéitsparteien dann dëse Wee ebe gewielt hunn, an ech mengen, da misst een, missten se wéinstens esou laang goen, datt ee se dono evaluéiere kéint, ob et epidemiologesch eppes bruecht huet oder net. Mee mir brieche jo elo alles of, éier et iwwerhaapt richteg ugefaangen huet, an et gëtt mol net richteg erkläert, firwat dat geschitt. Et gouf ee Mount laang esou vill Drock gemaach, an elo bemol ass alles ok, ouni datt sech d'Situatioun an den Zuelen manifestement geännert hätt. Dësen Zickzackcours hale mir Piraten definitiv fir de falsche Wee a mir hunn dofir och manner laang mat eis selwer gehadert a stëmmen dëse Projet net mat. Ech soen Iech Merci.